Ähliňize salam ýene galan ýerimizden dowam edýäris. Pythondaky arifmetik amallar ikinji bölümi. Galan ýerimize gelsek, ine şu ýerde biz integerleri köpeltmegi gördük. Goşma aýyrmaga medrus şo bolýan aslynda onam görüpdik. Meselem şu ýerde almaň bahasy 3. Men şuňa köpeltmek däl-de goşmak goýsam şu ýerde. Maňa näme çykarýa bu? Almany alty çykardy. Hälden dokuz çykartdy. Indi üçe üçi goşdy alty boldy. Bu ýere biz aýyrmak goýsak näme çykarýa? Nol çykarýa. Bölmek goýup göreliň. Bölmek goýsam bir çykaraman. Üçe üçe bölsem bir. Ýöne bir nokat nol etdi näme üçin? Nokat nol bu näme bolýar? Nokat bolsa float bolýar ýagny bölmeklerde hemişe float çykarýar. Eger öňüne int goýmasaňyz. Ýöne öňüne şular ýan int goýulsa int goýsak indi näme bolarka? Diňe biri çykdy. Sä bütin san bolmaly. Nokatly san bolup bilmeýär. Float nokatly san bolýar. Sanlar şular ýaly. Bular bir gara goýalyň. Indi gelsek stringleriň goşmak bölmegine. Stringlerde näme bolýar? Meselem, bir string alalyň. Näme bolsun X diýeli bir string bolsun X ýaňy san bolupdy meselem alma bolup Meselem adym bolsun men ady diýeli string de ýazaly Murat bolsun Onsoň familiýa diýeli fam diýip ýazaýyn indi men Näme bolsun Nesiro bolsun Nesiro Indi men adym bilen familiýamy goşup ýazjak bolýan. Şu wagt aýra-aýra dur. Meselem men print ady diýsem we print familiýa diýsem F diýsem gönüş çykýar. Şuny göreli näme çykarýar? Ad Murat familiýa Nesirov. Ýöne muň muň üçin iki sany aýratyn print ýazmaly boldum. Men şoňa iki aýratyn print ýazman, diňe bir printiň içinde ýazsam, nädip ýazmaly bolýar? Ýaňy görkezişimiz ýaly otur goýup, fm diýip ýazyp bilerin şeýle. Sebäbi printiň içinde birden köp funksiýany print edip bilýäs, çykaryp bilýäs. Indi şul birinji ady, birinji şuny çykarýan murady. Otur goýduk, sebäbi bu otur print etmeýär, ýöne bul otur nämeni görkezýär? Mundan soň ikinji gelýänini. Ikinjäm fan familiýany çykary. Göreli. Murat Nesirow. Çykardy. Stringler goşjak bolsa onda printiň içinde şeýdip goşup ýazyp bilýäs. Ýöne muň ýeke-täk ýoly bul däl. Köplenç stringler başga ýagdaýda hem goşmaly bolup bilýär. Meselem men şuny arasyna goşma goýup ýazsam ýenedem goşup ýazýar ýöne bu ýerde bir üýtgeşiklik bolýar göreliň Murat Nesirow goşup ýazdy ýöne ardak boşluk T bilen N-iň arasyndaky boşluk gitdi o boşlugy näme etmeli näme üçin gitdi stringlerde başda da görkezdik ýanyňyzda bolsa string goşulanda şular ýany bolýar meselem diýeli my bolsun goşsaň meselem waý anasyny maý rät boldy iňlislerde halamýan zadymda şu neýse laçyn ikisini goşsak my arasyna boşluk goýman rat ýazýar myrat ýöne biz şu ýere bir boşluk özümiz goýup bilýäs o ýere özümiz boşluk goýsak o boşlugam bir stringlik üçin bir boşluk ýerlik üçin şular ýaly goşulyp ýazylar Meselem, şu ýere bir boşluk goýmaly bolýar. Biz nädip? Ýa-ha şularyň öňüne şeýdip boşluk goýmaly bolýar. Eger oň öňünde boşluk ýok bolsa, şu ýerde boşluk nädip goýmaly? Bir boşluk string goşýar. Meselem, şu ýerde biz bir boşluk ýeri string ýaly edip goşup bilerdik. Görelim. Bir Boşluk ýer goýdum. Goşmak diýdim. Fem diýdim. Raniye bir boşluk bilen Murat Nesirow çykardy. Ine. Bolýar, stringler şular ýaly goşulýar. Gönem goşup bilýäs. Meselem, göni goşmak üçin gön priniň içinde ýazaýyn, has aňsat bolsun. Şu etýäs meselem diýeli Murat. Biraz haýalrak gitýän içli görme. Nesiro. Diýsek şu ýerden print etsek Murat Nesiro çykýar. Arasynda boşluk bilen elbetde. Sebäbi o boşlugy onuň içine goşdy. Aslynda arasynda boşluk bolmaýar, ýöne şu boşlugyň goşulmagy üçin boşluk çykýar. Indi mun aýraly başga näme görüp bileris? Başga näme gerek bize? Meselem, onda stringler şular ýaly goşup bolýar. Indi stringleri nädip köpeltmeli? köpeltmek üçin meselem Murat diýen köpeltmek üçin näme ulanylýar? Şul. 2 diýsem. Murady 2 köpeltmeli. Nädip? 2 gezek Murat ýazmaly bolýar. Onda çykan netije Murat Murat bolmaly bolýar. Dogrumy? Görelim. Gun printiň içinde ýazaýyn. Print string elbetde Murat. Murat. Indi string daşynda ýazýan köpeltmek. Köpeltmek diýýän. Indi men e, sany köpeldenligim üçin, ýa 2 integer köpeltýänligim üçin 2-ni goşa dyrnakda ýazmaýan. Köpeltmek 2 diýip ýazýan. Şu ýerdäki ýaly iki sany Myrat çykarmaly bize. Göreli çykarýan. Çykardy. Bäş ýazsam. Ýene çykardy. Näme üçin? Nähili bolýar bu işlem? Şular ýaly bolýar. Indi meselem 3 köpeltmek

Murat, indi ikinji string. Şu iki stringi goşsak, ýa görüşimiz ýaly stringleri goşanda şular ýaly bolýar. 3 bolsa ýene-de meňzeş. 3 bolsa, üçünji bir Murat stringi goşular. Murat bolsa, ne 3 sany Murat çykarmak. Köpeltmek ine Şular ýaly. Sada. Köpeltseň bäş sany bäşi köpeltseň bäş sany murad çykaryp. Indi stringler aýryp bolýamy onda? Meselem muraddan men şunuň haýsy bölegini aýyrjak? Diýeli rad bölegini aýyrjak. Bize diňe myg almaly bolýar. Şular ýaly bolarmyka? Göreliň. Run diýes. Dur, run eder entek hiç zat ýok. Printiň içinde ýazmaly bolýar sony. Olar komment görnüşde gelen üçin olar görkezmeýär elbetde. Murat diýelim. Aýyrmak. Rak. Arasynda boşluk goýmak hökmanda aýyrmak goşmaklaryny goýsaňyzam, goýmasaňyzam hiç hili zyýan ýok. Şoňa görä gitýä. Göreliň. Error berdi. Unsupported operand type for minus. Yani stringden string aýryp bolmaýar. String stringe bölüp bolýar munda. Böleli meselem, elbetde stringe bölmeli. Biraz mantıkly bolsun. 3'e böleli meselem, şunu 3 bölekde ýazyp bilermikan? Bolmaýar. Unsupport or print type. Muna met bilmeýär. Onda stringlerde goşup bolýar. Aýryp bolanok. Stringde aýryp bolanok. Stringde köpeldip bolýar. Ýöne diňe sany köpeldip bolýar. we bölüp bolanok stringde bölmek bolanok stringler şular ýaly goşulýar beýleki görnüşlerini hem soňky leksiýalarda göreris häzirlikçe şular bilmek ýeterlik galanym praktika görä